Möýüň getiren habary. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym-gadym zamanlarda büreler şäherde dellekçi bolup işleýär ekenler. Şol şäheriň ýakynynda bir tokaý bar eken. Bu tokaýda bolsa dürli reňkli guşlar ýaşaýar ekenler. Bu guşlar tokaýyň dürli ýerine gidip, aýdym aýdyp hezil eder ekenler. Şeýdip, aý-gün geçipdir. Ahyry bir gün guşlar Serçäniň öýüniň ýanynda aýdym aýtmaly bolupdyrlar. Serçäni görmäge gelen guşlar Özleriniň iň gowy aýdymlaryny aýdypdyrlar, emma olar bir zada üns bermändirler. Serçäniň öýi awçynyň çatmasyna örän-örän ýakyn eken. Üstesine-de awçy hem edil şol gün öýünde ekeni. Awçy guşlaryň sesini eşidip, Men bu aýdym aýdýan guşlary hökman görmeli. Aýaklarym meni öz-özünden tokaýa alyp gidip barýar. Diýipdir. Awçy tokaýa girende özüni has-da gowy duýup başlapdyr. Çünki guşlaryň sesi awçyny jadylapdy. Awçy munuň ýaly mahmal owazly guşlary öň hiç ýerde görmändi. Ol çatmasyna gelip, Nädip bolsa-da bu guşlary hökman tutmaly. Olary satyp baý bolmaly. Emma muny nädip etmeli? diýipdir. Aýdym aýdyp duran guşlaryň ne awçydan habary bardy, ne-de başyna geljek beladan. Garaňky düşensoň awçy öýüne gaýdypdyr. Ol gören-eşdenlerini aýalyna gürrüň beripdir. Awçy aýalyna seredip şeýle diýipdir, Eger meniň maksadym ýerine düşse, sen hem gap-çanak ýuwup ýörmersiň. Biz dünýäniň iň baý adamlary bolarys. Galan ömrümiz hem bagtly geçireris. Aýaly adamsyna munuň boş hyýaldygyny näçe aýtsa-da, ony ýolundan saklap bilmändir. Öýüň burçunda ýaşaýan Möý är-aýalyň hemme geplerini eşidipdir. Möý bu habary guşlara ýetirmeli diýen netijä gelýär. Çünki ondan başga bu habary guşlara ýetirip biljek hiç kim ýok eken. Emma möý guşlaryň ýanyna barýan ýol bilenokdy. Ertesi gün möý awçynyň azyk salýan torbasyna giripdir. Soňra möý öz-özüne, Bu ynsapsyz adam meni nahar diýip iýäýmesin. Guşlary nebsi agyrmadyk adam maňa nebsi agyrarmy näme? Allajan, özüň kömek edeweri, ýagşy niýet bilen ýola düşdüm. Awçy bilen Möý ýoluny dowam edip gidiberipdirler, gidiberipdirler. Awçynyň harta dünýäliginden ýaňa ýüreginde gorky diýen zadam galmandyr. Möý, Ah, şu guşlara bir habar berip bilsedim! diýipdir. Çünki guşlaryň sesi dura-bara belent eşidilýärdi. Guşlaryň hoşamaý owazlaryny diňläp, Garnymyzy bir doýuraly. Awçy nahara güýmenip durka, möý ýanyndaky agaja çykypdyr. Awçy bolsa naharyny iýip bolansoň, guşlaryň sesi gelýän tarabyna ýöräberipdir. Ol guşlaryň sesiniň birden ümsümlik bolanyny eşidip, günüň ýaşyp gelýänine göz ýetiripdir. Awçy gelen ýoly nädip tapjany hem bilenokdy. Aý mazaly asmana galan wagty awçy hem Ahyry tokaýdan çykmagy başarypdyr. Öýünde aglap oturan aýaly, Men oňa gitme diýip, kän aýtdym, diýipdir. Awçynyň öýüne gelenini gören aýaly biraz köşeşipdir. Ertesi gün möý guşlaryň ýanyna baryp, Bu ýerden gidiň, sizi yzarlaýan duşman bar, ondan habaryňyz barmy? Ol sizi tutup satmakçy bolýar, ol dünýäniň iň baý adam boljakmyş. Men öň oň öýünde ýaşaýardym. Geliň hemmämiz bileleşip bu awça bir hile guraly. Awçynyň bizi tutmagyna ýol bermäli, diýipdir. Guşlar, Biz saňa nädip ynanmaly? Sen belki ýalan sözleýänsiň. Şu wagta çenli bu tokaýa hiç hili adam gelmedi. Gelselerem yzlaryny tapman kösenýärdiler. Möý, Adamyň barmadyk ýeri ýokdur. Men aýtjagymy aýtdym. Soň puşman etmäň. Sen bu tokaýa adam gelip bilmeýär diýýäň welin, men bu ýere nädip gelenimi aýdaýynmy? Geliň indi habary awçydan alalyň. Awçy bolsa hemme zady taýyn edip goýupdy. Ol aýalyna, Eger men wagtynda gelip ýetişmesem şu depregi çalarsyň, diýipdir. Belli bolmaz, belki ýene azaşmagam mümkin. Şeýdip, awçy guşlaryny tutmak üçin ýola rowana bolupdyr. Guşlaryň bolsa köpüsi möýüň aýdanlaryna ynanmandyrlar. Awçy tokaýdan ýöräp barýarka, çüýrük agajy kakyp duran daşdeçene duşýar. Daşdeçen gözlerine ynanyp bilmändir. Ol derrew agajy kakmagyny goýup, möýüň ýanyna ugrapdyr. Daşdeçen. Bagyşla, dostum, biz seni diňlemedik. Men ýaňja awçyny öz gözlem bilen gördüm. Ol seslerimizi eşidip bize tarap gelýärdi. Gelin aýdym aýtmagy goýup, Awçydan nädip gaçyp gutulmagyň pikirini edeliň. Emma Möý gardaş biziň kellämize hiç hili pikir gelenok-da. Seni başda diňlemedik, bagyşla bizi. Indi ol adamdan nädip gutuljagymyzam bilemizok. Muny diňe sen biläýmeseň, bize bir ýol görkez, diýipdir. Möý, Bolýar, onda meni gowy diňläň. Awçynyň niýeti sesiňiz gowy bolany üçin sizi satmakdyr. Awçy size ýakynlaşanda, Siz uzaklara uçup gidiň. Bu ýerde diňe aýdym aýdýan garga galsyn. Awçy eşden owazlaryny ýöne ýere gulagyna gelýändir öýder. Şeýdip, awçy hem diňläp ýadar, hem-de eşdenlerine ynanyp bilmez, diýipdir. Bütin guşlar Möýüň aýdyşy ýaly edipdirler. Awçy gelip görse, ne guş bar, ne-de owaz. Ol eşden Guş seslerine ýöne bir hyýallar öýdüpdir. Özi hem örän ýadapdyr. Şeýdip, awçy alaçsyz yzyna gaýtmaly bolupdyr. Emma ol gelen ýoluny tapyp bilmän, çäresiz galypdyr. Öýünden deprek sesi hem eşidilenokdy. Şondan soň awçy guşlary yzarlamagy Goýbolsun edipdir. Soňra ol uzakdan gelýän deprek sesini eşidipdir. Depreň sesini yzarlap, dereleri, depeleri geçip, ahyry öýüne gelipdir. Aýaly bolsa öýünde uzynly gije tokmagy bilen depregine urup oturypdyr. Mahal-mahal ýola bakypdyr. Adamsyny gelýänine, gelmeýänine seredipdir. Adamsyny gören aýaly, Näme boldy, kakasy? Adamsy ullan demini alyp, Işläp halal gazanç etmekden gowusy ýok ekeni. Bu dünýede guş satyp kim baý bolupdyr diýsene?